The girl no dey go house, if she dey go house na to go work, Jude must follow her reach work, drop her for work, she no dey use her own car, Jude must come pick her, Jude no fit pick call, you must put am on speaker. All these ones na weeks. Yes, two weeks plus, everything don cast. Two weeks wey he friend this girl, Jude cannot pick call, if he pick call, he must put am on speaker, make she see, make she hear who he dey talk to, Jude no go fit chat, eh, he must show her, who is that guy, who is, who is that you're chatting with, she don go his social media go check, you no fit go church, Without her, Jude no fit go hang out with im friends, she say she need to follow am. Jude don't go anywhere, I'm coming, we'll go together make e no be say your friends wan give you another woman, you know. So, she don dey possessive. If Jude say im dey come, he wan go buy something, wetin you wan go buy? I wan go buy fuel for my generator, wait, me and you go go Mallam place go buy that black market fuel. Make e no be say e get one girl wey you wan pass her shop go greet her. So, she must dress make dem go together, make dem come. Jude no fit do anything alone, one hour cannot pass without call or chat and as judy dey talk say one come out, she go boss cry oh you are tired of me you don't get what you want you want to go and see another girl she suspect every move wey him dey make the one wey cause problem Now when you tell am say this one done too much every morning before i go work you go tell me say make i wait make i wait why you in a hurry you want to leave me you don't miss me i'm even happy you're going to work eh i no go go work again anything wey i do you go complain make i see my guys you go complain make i pick call you go ask me who be that if i dey pick call you go enter if you call me you go say make i say i love you anywhere wey i dey even if i dey for office dey work just in case uh-huh. put am for speaker shout i love you call me on video turn the camera let me see who are those in your office you know jake the guy say no no, no i can't continue like this you tell am say you know what i need a break go your house eh? make i rest make you rest man think whether this relationship will work she say me okay you're tired of me you're not doing again i should go home eh you want to think whether the relationship will work you need space you need a break i'm coming let me use myself she enter jude bathroom carry razor blade cut her two two wrists blood dey pour she turn water for tap lie down inside jude don't wait for parlor now Is still a rake you no know say something don happen nonsense no. what is all this am i the first person to date you eh i'm friending you i cannot pick on i cannot go outside you are bo- watching me monitoring my movement if i tell you say i dey joint you go come park your car for back of my own car come dey video me dey check whether i dey talk to woman hmm. wetin you dey rake you no know say the girl dey die when you just open now let's go now na i open door of toilet na i see person dey inside tub the bathtub don change to red blood jude begin shout neighbors come dem rush her go hospital dem save that girl life and di family no dey her best friend come dem still discharge her carry her come back jude house after four days as i dey talk to you jude dey try work im transfer from lagos hmm. because di relationship don turn to bone for im neck so i dey ask you how many of una don meet those kind of people uh, as a lady you begin to friend a guy the guy dey monitor you before you wake up in the morning the guy don come una house you know five o'clock you go dey for church the guy go stay for back of una church just stay dey look you you be student you dey for lecture hall the guy go come the window of una auditorium just stay there you don stay there more than thirty minutes just dey watch you maybe you get one boy for your class wey you dey laugh with wey you go kiss wey you go play with maybe your phone go ring make you pick am they go dey monitor you you go go football field go play the girl go come hide for where people park motor dey watch you You go dey drive, your girlfriend go dey inside keke dey tail you for back. If you say you no go do, they go drink rat poison, drink, drink, put rope for for for for ceiling fan, say they go kill themselves. Have you ever dey inside this kind of toxic de- do or die relationship? Woman go tell you say you cannot leave me. Man go tell you say the day you leave me, I go kill you, kill, myself. myself. People dey find to run. People dey leave town. People dey quit their job because of relationship. You go come dey ask yourself, say, wetin carry me go ada you don see anything wey resemble this one. personally i never get it it it it for happen but i see wahala i see am on time okay i see the you know say chiboy one thing wey people no know be say hmm, most people most ladies or most men or ladies especially yes they mistake that thing for love they think say na love exactly he love me so much now that thing na possession i don't think they call am obsession they think say na love when you don dey you don you don agree to date person the person come dey call you two four seven you yes. tell the person say oh babe i'm hanging out with my girls

for christ sake why i go even dey explain and e go dey vex the more you dey explain the more e don dey para so dey sabi fight all these little little things people dey mistake am as love no be love and obsession e dey choke do you know say in a day una fit fight six fights yes na una go fight in the morning and e go cry e go cry e go wan kill himself you go you go come apologize to am before one hour again you go come say so um okay so i i now told my best friend oh oh you have a best friend so i'm not your best I'm friend your fight don't start cry don't cry don't beg am una don insult each other very manipulative they can do drama for restaurant una go fight e go walk out e go pour the throw the stew una go comot e go enter im car e go zoom off e go fit tell you say make you drop uh-huh. from im car if you drop na the same him go zoom off e go reverse again come meet you. and this kind people dey sabi call people to beg. yes. before you say one they don call everybody wey know you. phone don dey ring they don gather e don lie down e fit lie down for market. na dem. dem don get shame e go begin cry e go begin beg you. calls go dey rush into your phone you go dey wonder wetin happen. yes just this small quarrel wey be say both of us suppose to settle. i'm i'm thinking i want mama, to take my mama life don call pardon i will kill myself friend don call you aunty don call you even boss for office don call yes. everybody don call you ah wetin happen na calm down na our son want to die o oh. your life his life is wetin happen. they can want to die na na na na he wan cut himself razor blade he wan drink poison they don dey hospital they don dey put them drink. very manipulative so i dey always tell people watch out no be see no be every every every this na love o oh. check am check am check for the red flags wey dey inside person dey use phone call dey monitor you go think say na love yes every every five minutes i just want to check up on you wetin i dey talk how are you where you dey how are you where you dey how are you this is very unlike you how are you where you dey more than two hours you have not called me you have not checked me how are you where you dey where i dey twenty four hours. yes. hi why why i want to want to video call let me talk to your friend na let me see your wetin happen no be love o. Oh. all right the messages don begin dey gather and this one is say good afternoon omo na so my own for be or uh, my own na so my own be before uh, this one almost stab herself say i go go jail while she die. na so uh, manipulative people na wisdom i use i collect the knife uh, okay uh, all the way from uh, inside of United Kingdom. Now they send that message. Somebody say, "Got you, but my husband they do I'm too." Old. And somebody said, Hmm, well, good afternoon. There, uh, for me, I never ever see that kind thing before. Uh, God, uh, no go let me see I'm well. Now, the way way you take lay your bed now, so you go take lay on it. Now, Jude and uh, I cause I don't think say that the person nah, cause Now, so them be. if you enter their no. life you see you know where those people they normal when they know they friend anybody exactly then they go their normal walk their business they look so beautiful Love, they go the, trigger. the guy go bob in hair doing beard gang you go see i'm so handsome the girl go fine make her hair e, the day we go make mistake now to enter relationship immediately they they in love dem no dey normal again everything about them be like say they dey fear the, the person wan go the person wan leave them mm -hmm. the mm-hmm. person dey cheat on them the Na person so dey they go continue dey drag you know the guy no go allow the girl comot she cannot talk to other guys she cannot go church she cannot go school anywhere wey you wan go na him go come drop you na him go come pick you you know the guy no dey allow her some of them dey collect your phone buy you torchlight phone no more social media no nothing like social media oh. yes nothing some of the guys dey beat o oh. he come there see how they gist with her classmate na slap o oh. as she dey come in car pour her inside car and they can buy gift yes as he beat her finish eh, if you see begging if he go buy big phone na so na them. if he use two hundred fifty k now take beg her buy phone like this latest gadgets.

You not get you not get people where you feel talk to. You not you not get where you feel go complete this matter. No get so. Eh? All right, we we'll wish you well. Uh, any day we open gates, tell us more. Come visit you. If you doesn't join us, I will talk about relationships. We don't turn to prison yard. Uh, we they call them possessive, and I be the word. You don't ever find yourself or any of your loved one inside that kind of relationship. You don't see where person threatened to take your own life. e begin dey use razor blade dey use uh, rat poison and other things to take threaten you if you leave me i go kill myself continue to monitor you continue to watch you very very strange some kind kurukere waka fear come begin to dey catch you this man fit kill me if i say i no go do again dem go trace you find you anywhere you no go fit hide from them at all at all the mistake wey you make na you go find them. looking very normal but you no know say na person wey no too mentally eh e just be like say no too balance o for upstairs o you go dey wonder which kind thing be this who send me all right two messages dey here somebody say good afternoon chiba and ada Eh, to an extent eh, eh, no be true say those calls na monitoring calls they are also good for security aspect especially eh, the way things are now in nigeria in lagos e be like say you be this kind guy i'm telling you eh, eh. so person wey dey so wh- which one be monetary cost one one hour eh. even if you be eh, head of head of chief of uh, security chief of security of nigeria who dey call person one one hour one one hour so now, so even if na your wife even if na your pikin uh, in lagos e be like say i dey suspect you say you wan uh, uh, e be like say you be this kind of uh, guys uh, because i no see when i tell you where i dey then you find me come there without uh-uh. telling me uh-uh. somebody warn in wife we did together with the wife he come to say ah guess uh, who are they the wife come call him. he say guess who are they are they with chiboy are they with polo you know we did so so and so place as he end the call we continue to the watch us now game my own phone ring he come be that wife my husband say people are together i say i should call you I greet am finish. She call the other guy too. Just to confirm, yes. oh. You go know say that one no be confirmation na monitoring yes, spirit. Nah. Yes, so everybody begin answer and say una dey get problem for una marriage. Wetin dey happen? Which one be say your wife? How I go tell you say I dey with my friends? You call dey call the friends Yes, you call dey call their number one by one to ask, is he there? Is he really? He said you people are together. I said I should call. To, you say you should call to say what? Well, he said you don't tell you already. Say we did together. So you they show the lack of trust. say wey you get for your husband uh, so na wetin ima ima dey try do now say uh, is security wetin be the security reason security. Uh, even if i dey sambisa now you go dey come me one one hour. okay if you find out something you go reach there it still never happen. Uh -huh. so my god so people go you know, give excuse wey no join sure somebody say oga chibu and ada um, i wan be say even that uh, the guy no go let me go out with my sister he say she go introduce me to man uh, so i break up with him but uh, when i meet another guy

come create scene come dey draw you let's go home let's go home they go beat use bottle stab that other new yes, guy now. even people wey wan friend you new go dey run say abeg go finish anything wey jo uh, you, you yes like disease. nobody go gree friend you for that area that guy cannot leave you to go market church anywhere you dey go land e dey monitor you e go fit go buy drink dey outside una gate dey wait make you come outside. Can't you see I'm into ya? Can't you see I'm in love? Ogachi boy, I did 20 years now for marriage. My own husband, uh, uh, he, he, he- sometimes he did like that. He don't go allow me to talk with anybody, even with our neighbors. Chiboy, this na me last year. oh. I tell her, I tell the girl say I don't, I don't finish. oh, I, I did done because she did close mark me down. You know they give me breathing space. Eh, so I tell her, say, look, eh, I did done, I beg free me. She enter bathroom silently, and one spirit to say, make her go check how much she don't drink air freshener. Hey! when I did see matter, she don't drink air freshener. Uh, where I stop, oh, uh, uh, you say, I have to, I guess go bring her, come room, eh, eh, with my cctv camera come dey record in case of police Yes, na, eh, they go put you case for trouble. eh, make she may no be say she go come spoil my life i carry my phone to record for my own backup in case cctv fail the whole thing just be like movie e be like film Eh, but i thank god she been dey okay after i come make her vomit i come give her milk god and my parents prayers na co- na dem make her to dey alive isaiah from Jigawa State. I saw your mama prayer they walk. Uh, I never. I did for that kind of relationship for three years. I quickly move. Naim they go market. If person they come do something for the house, he go say make I go make I go stay inside the bedroom. If I come out go buy my working material where him no day, e go come dey smell the perfume for church i no fit greet any man even the pastors e block all my male family for all my social network any small thing na to hit me i must not go to hospital go see doctor if if him no dey and any male doctor must not attend to me uh, for bust na him no for na him know the man wey dey look me for boss o eh. na him dey see man wey dey look her hmm kemi from kemi from aja people dey go through a lot o i dey tell you people dey go through a lot o imagine to go hospital you dey sick e say e say man doctor no go touch you this now boyfriend dey never marry

eh, but i move because eh, even me sef i don dey mentally colomentally psychologically i don dey suffer ogechukwu from aja ogechukwu run run hold your slippers for hand run o. All right, tomorrow we'll talk to one or two people before we go the next break. Uh, we'll enter newsroom by 5 p.m., uh, by 4 p.m. for legal stories. But when we come back, me and Ada Dudu will continue to take on our calls. We'll talk on top this matter.

e get one big parlour big parlour wey be dey ajebule that time things still dey okay so na there i dey work that time i dey work till day break e get one guy wey i dey date that time eh hmm, the guy he go leave where he dey work for pharmacy where he dey work he go come sit down with me till if customer request drink eh he go ask say wetin he want he go ask me wetin the person want

see wetin me i see for inside na people wey dey do that kind thing na dem dey suspect pass hmm. and people wey dey for that kind level dey plenty pass people wey no dey plenty people dey like that uh, wow. me i don see i don see two people wey dem kill theirself because of that matter one man drink uh, uh, uh, the other uh, one man drink something because of a girl

she just come out tell me say she dey hungry i say okay o oh, wait for one chop she say may i carry am go out make she go buy shawarma. Eh. ah na so e take be we comot o oh, just because of one day wey i buy am shawarma next thing she know my family members. Hmm. Ah, ah.

You go come arrange your parlor, carry the television wey- here where they don change Your am, change picture am. frame, Eh, say, your baby, I'm put- thinking we need to buy wall clock here. We need to change these curtains. E dey do general Feel at home, feel at home. Don't hang picture for wall. Rather, this kind of people they suffer from uh, Othello syndrome. Ngozi from uh, Alagbole. Ngozi, which one be Othello syndrome again? Uh, Othello. Otello syndrome. Please, uh, I beg, help me check it for uh, internet. Make I check oh. whether na something wey make get Otello me. Otello syndrome. Ngozi, tell me, oh, uh, if you know more, I go call you now. Make you use uh, one minute to tell me which one be Otello syndrome. Eh? It be like saying a medical, maybe a mental condition. Eh? Maybe once uh, love will come to them like this, they know they fit to know where then they again. eh dem go dey normal o if you just tell them say can i friend you oh boy you don find trouble o uh, somebody say bros. Uh, oh na actually something o. othello okay. othello o t h e l l o. yes syndrome e say na psychotic disorder characterized by delusion of infidelity or jealousy. Uh -huh. Eh, then they suspect you every day. yes o na actually something so jealousy, we say we dey learn every day e dey associated with mental changes including excessive aggression hostility and uh-huh. irritability uh-huh. wetin dey cause am any wetin cause am na breakfast uh, why dem dey like that na person break their heart abi na wetin happen. i no i no know wetin dey but that's i no believe i no wan believe say some people dey born them like that no na something dey maybe na things wey don happen to them things wey don happen to maybe people don break their heart they no too dey trust anybody they just believe say you dey cheat on them no matter wetin you talk oh yeah baby start going home now go home now like say as you dey talk to them there somebody fit come friend you there there there start going home now when immediately you reach home call me on video let me see you that you Na are so. ah you wan hide me you wan put me inside come come put for your pocket all right somebody say abeg uh, um, okay bros chibo and ada dundum uh, this na kenny uche bobby from nashville tennessee america i dey hail o bros ah, all this my diaspora g's man he say abeg make una help me state and define the boundaries i bin dey check one babe for naija bros i no fit miss one day when uh, when without chatting her she go send me voice note to say i don't care for her early morning 4 a.m our time she don't call like four times when i reply later that day she go ask why it take me so long to reply i don't tire to explain and break down uh, and break down the time differences but she she be history now okay una don no no no no no uh, the the possessiveness uh, e dey tire e dey quick frustrate yes, you yes na e dey frustrate uh, person and the moment you begin dey wan para you go dey try to hold yourself i no wan answer this person i no wan make am feel bad you know but they go push you push you till you tell you say what is it what is it mm. all right so somebody say ah

wetin happen to you and give us gist somebody hold you somebody hold you for love like this eh he say i nearly die i know they call my siblings they know they call me when e dey around na god na save me chinwe from first act we thank god for your life you escape with your life abi uh, oga chiboye he say me na the same palava uh, now uh, i dey the same palava now even uh, now wey be say she dey married o and me i no dey married if she call my line and e dey busy the next thing na text message asking me who i dey with uh, uh-uh. on, who i dey talk with on top phone she don marry uh, i don ask her to face her husband still no way cj cj. Eh.